Ɛbɛba sɛ moreyɛ adwuma, moyɛ adwuma wɔ hɔnom. Nti mohu mo master na moahyɛ ase sɛ de ɛbɔ gye ne so. Master o, yɛ o, bɔ su. Ɔho. Mo mpraise no, na kyɛ sɛ nipa no a me ne nam na hu sɛ o, sɛ ma meka no, ɛnyɛ ntorɛ, nokorɛ nipa no, ɔhyi do. Nti na sɛ ne tenten, ne tietie nyinaa no. Ba, momma, momma aggressive no mmerɛ mu. Nti yɛkɔ akɔma obi fans. Good yɛnfa no wodeɛ ma me ma me brief mu kakra akoa bi na ɛsɛ wɔpɛ madamfo na ne nam na ɔmo nti yɛ yɛkɔ afoa no na me ma de madamfo na yɛ dɛ aka ho so ate aseɛ ti edura na mo ahyɛ fans na se alabɔ su alabɔ su sɛ madamfo no bɛ ho sɛ

Me na me ma kɔ we ayɛ sɛ waec no exams no me ma brɛ akɔ pɛ apɔw no aba sɛ mo ngye no me san nso no mo twerɛ apɔw no nyinaa pɛ. Ɛɛ na sɛ no deɛ sɛ yɛyɛ ne saa because sɛ yɛyɛ ama fans no a sika no wo nya yɛ ne yɛkɔ ma fans no. Me me sika no deɛ ma gye.
Ah wagye sika no ɛneɛ wa me three hundred no deɛ me ma gye. Ɛneɛ nko akɔ ma fans no. Me me me madwuma no nyɛ fans me madwuma no yɛ sɛ me de girl no rekɔ. Ba sisi ɛyɛ sɛ deɛ bɛyɛ yes sɛ deɛ bɛyɛ a girl no bɛhu sɛ boy no.

ɛyɛ sika ma bɔɔ sikatuo yɛfɛ no sikatuo wate aseɛ me ne ɔde sika to mprada sɛ me mepɛ wo na wompɛ me a bɛrima bɛbiem na wobɛpɛ no bɛrima bɛbiem Mepaatwɔ sɔre gyina hɔ na memmɔ ɔnofo so tuo. Mɛfa sika mmɔ ɔnofo so. Mepaatwɔ hwɛ, odunufo no ma me sei. Odunufo no sei. But me bra nsuo.
Mepaatwɔ ma baabi aduru me hia nsuo. Odunufo no ma me. Hold the breast. Odunufo no sei. Na mɛfa sika ntwa so. Wate aseɛ menkyerɛ wo sɛ wɔde sika to mpa da me no no. Wate aseɛ. Ahaa. Wosuro mebɔ ne tuo mepae no.

Hmm sika fie na wowɔ no o deɛ wobɛdi deɛ ɛmmɔ wo yɛn na kurom ha yɛ yɛ dea ɛfiri ma ayi tafo ɛde bɛsi ma mpɔnten yɛka obi a ɔwɔ sika a yɛ mea ɔde sika to brada me no no shop yɛ sa so nyinaa me dea ɔmo nyina ɔmo a ɔmo yɛ adwuma nyina ɔmo yɛ me nkoraa aha yɛ paint aha yɛ tontɔn nneɛma aha yɛ paint paint bia ɔpɛ bia wobɛha wo nsa bɛka bi. Aha nso so yɛ Robert. Paatɔ mo nyɛ adwuma wae ahaa wate aseɛ nti ha deɛ problem biara ni wɔ me san tɔ poly tank ɛna esi wɔ no nti sika deɛ onni problem. Daabi na me ba bɛpɛ wa na ma me company so me bɛma deɛ wowɔ sika nkɔ prɔ ba a yɛde bɔkɔɔ na ɛkɔ wate aseɛ nti ma me hu deɛ ɛkɔ so na. Nhyɛ da nyɛ yi bi a na nka mɛsi. Ɛna na asɛm na ɔka kyerɛ me. Deɛ he woka deɛ yi.

Wapene so.
Wopɛ me. Mate nie. Mese wo so wopɛ me. Wagye atom. Ɛno kora. Ɛno kora.
Memmia no fo so. Dabi sika deɛ wɔyɛ tete kora memfa nyɛ hwee. Ɛnyɛ me dea. Ɔsɛ wo sudua. Ɛhyɛ ɛma mbotom. Wate aseɛ. Nti sɛ wo so wopɛ me na wate aseɛ a mede wo pie. Wate aseɛ nti yɛfie no. Wei nyinaa wo dea.